Masikati akanaka varanda veZimbabwe dzave nguva dzedu dziye nhasi paepisode 16 now dzabret muvet tiri kutaura nezvemaactivists ngatibatanei mwedzi uno patanga campaign inonzi this flag campaign yacho iri kutokura zvekuti vamwe maminista vari kutotadza nekurara kusarara kwekwe vakatomira mapasta vari kumirira mapastors mumacar park mufunge zvenyu minista wacho weit akanzwika achati achabvisa pastor patwitter pane vamwe vavhura hashtag rinonzi hashtag things that should shock super pano pabreak mvet tunoita the following observations nesuwo toda kunyorawo ka hashtag things that super should know kana kuti things that should soak super chekutanga comrade twitter is not owned by the junta tanzwisisana ipapo the next hashtag things that should shock super you are much better at selling cranes than being a minister comrade makambozvinzwa kupi nhai varanda vezimbabwe minista wenyika achimirira vanhu mucar park kuti avatyisidziri Oh yes, eh, zvinoitika daily muZimbabwe. Mumwe minister ane Twitter account yake eh, pfidza tobvunza ka eh, tokumbirawo kubvunza vatereri eh, asi junta haina kurambidza vanhu here vanhu vavo kuti vashandise social media saka blaz ava vari kutsvagei patwitter chaizvo chaizvo anyway minista uyu ari kuti campaign yacho iri kusponswa nemawestern powers isusu panhau dzabret mvet tiri kukumbirawo kubvunza minista kuti chii chaizvo chaizvo chiri kusponswa asi vakasponsa cellphone kana kuti facebook account kana kuti madata bundles ndo akazosponswa here kudzidza kwamakaita asi hamuzivi here kuti cellphone inogona kutora mavhidhiyo sezvatiri kutoita izvezvi yapedza kutora vhidhiyo yogoiswa pasocial media vanhu vogoona nyaya yekungoti chero chinhu chaitwa nemunhu akazvimirira chongonzi it is sponsored by the west ndoo zvinoratidza kupusa kwenyu sejunta uyezve ndoo zvinotiratidza kuti hapana chinhu chinogona kugadzirika kana muchiri kutonga nyika yedu yezimbabwe saka tangoona kuti this flag yaitwa nemunhu umwe chete ko kana zvakaitwa nevanhu two ko kana pakazoitwawo nevanhu ten fifty hundred thousand ten thousand muri kuona makuriro azvinogona kuita here patasvika nhasi pakuda kuti munhu wese anozviti muzimbabwean asimuke ataure anenge achida ataurire munhu anenge achida kunzwa kuti nyika yedu yezimbabwe iri kutongwa nembavha kana uri kuzimbabwe kana kuti uri kudiaspora kana uri murume uri mukadzi kana uri sekuru kana ambuya chero chauri zvako as long as uri muzimbabwean kana une karopa kadrop keropa kemuzimbabwe simukai taurai shandisai masimba amunawo akasiyana siyana kuti muudze vanhu zviri kuitika muzimbabwe vaudzei kuti tiri kutongwa nejunta muzimbabwe this flag iri kuitwa nemunhu mumwe chete yave nguva kuti tiunganidze vanhu vese vanonzi maactivist maopposition party muzimbabwe vari kuita kunge vasingadi kubatana mucoalition kuti vakunde junta saka maonero edu pabret muvet tiri kuti pamwe zviri kudikanwa ndechekuti isusu vana tsuro zvedu vana x zvedu toita coalition yedu tega isusu tine mainterests ezimbabwe kwete mapolitician vanogara vachiti vane mapersonal interest pavanoti paye paye ende vanofarira kushandisa chinhu ichi vanoti hanzi there is no permanent enemies there is just permanent interests ndoo zviri kutidyisa seopposition izvozvo because vakangomirira mari dzavo nemabhizinesi avo havana rudo nezimbabwe hapadiwi kudzidza kana degree kuziva kuti tikaenda kusarudzo re2018 tine maopposition party anopfuura 20 imwe neimwe ine president yayo imwe neimwe ine mp yayo kuti junta ndiyo ichatohwina pa 2018 panoda coalition varanda vezimbabwe ndo chokwadi chiri pachena ichocho tasvika panguva yekuti vanhu muzimbabwe vave kuona zviri kuitika munyika machechi vari kuona maordinary citizen vari kuona uye zvemuchechi vamwe vacho vakusimuka vachitaura zviri kufungwa nesu the ordinary person chechi ine vatsigiri vakawanda vazhinji vacho vanotedzera zvinotaurwa mubhaibheri saka vanogona kutoita vatungamiri vakatonaka vanogona kutoita president akatonaka minister akatonaka kwete tsvina dzatiri kuona dzejuntides asi pane chinhu chimwe chete chabuda necampaign yethis flag maopposition parties vakasafoma coalition vanhu muzimbabwe vachatarisira kumaactivists maactivists vogobatana kuti vasunungure zimbabwe vanhu vaneta guys kutenderera nekutenderera gore negore

Gadzirai chinhu chiye chatiri kutsvaga, chinhu chiye chiri kutaurwa nemunhu wese muZimbabwe. Chinhu ichocho chinonzi a united front kubvisa junta. Ndo panoperera nhau dzaBreak Mved dzasvondo rino. Kana mafarira zvandataura kana matsigirawo futi mafungiro angu ndokumbira kuti mutarise mamwe mavideos angu pane YouTube channel nefacebook page ose zvawo anonzi Brett Mveti. Ndatenda.